Кадерле дуслар, бүген бездә кунакта Әлфия. Синең фамилияң ничек инде хәзер? Татлы. Әлфия Татлы.
Һәм без аның белән Төркиядәге тормыш турында сөйләшәчәкбез. Без синең белән бит инде күп еллар таныш. Һәм син Төркиягә күчеп киткәнгә ничә ел инде?
Ике елдан күбрәгме? Почти өч. Өч ел, әйме?
Гомумән, шул тарих белән безне әзерәк таныштырып китә аласыңмы? Ничек килеп чыкты ул? Син гомумән минем, әгәр дә ул сер булмаса, инде син чит илләргә күчеп китүгә теге каршырак идең бит инде. Ә, әниең янында үзеңнең ә, туган җиреңдә калу белән, ә, шундый фикерләр белән яши идең. Ничек килеп чыкты менә? Ничек шулай җөрьәт иттең дип әйтимме соң инде? Белмим, наверное, теге предназначено было, что миңа китергә, наверное. Мин, мин не хотела, әни дә вообще китергә не хотела. Миңа әни прям, ну, хәзер дә мин прям переживаю инде әни өчен инде. Но мин, что әйтем. Язмыштан узмыш юк инде, әйме? Бик долго искал инде, в поисках была инде, ә мондагы теге мужик, мужиклар дип әйтимме? Теге ирләр, ирләр белән танышканда, Ну, ничектер, не мое инде, прям, миңа прям ятмыйлар иде, прям күңелемә. Ну, мин искал инде, и минем бер знакомый бар иде, бер абый, аңа инде уже 50, 56, что ли, аңа уже бик карт инде ул, турецкий кафеда эшли иде ул. Монда? Монда, әйе.
Без аңа белән таныш идек, но ул уже киткән иде, уже Анталида иде. И ул миңа язды, говорит, Альфия, син, говорит, еще замужемы, ди инде. Мин әйтәм, юк. Давай, говорит, мин сине познакомлю, э, ни белән, с племянником, ди.

Күңел тартмый иде. Күңел тартмый иде, белмим, ничектер алар миңа яшәйке кебек тә тоела иде инде. Теге, может, уважение юктыр, теге әйтәләр бит инде, типа, хатын, типа, өйдә утыр анда, синең эшең өйдә, типа, авызыңны яп и так далее. Оказалось, что безнең мужиклар шундый күбесе монда. да бу теге аралашканнан соң инде әйме аралашканнан соң ну инде мин начала общаться ә ул русский язык вообще не знал ә сез ничек интернет аша аралаша идегезме или ул үзе килдеме ватсапта ватсаптан сөйләшә идек и мин не белән утыра идем с переводчиком google переводчик Ул русча да белми, татарча да белми, чиста төрек кешесе. Ага, ну английский беләйем, мен английский мин белмим опять же, инде теге әйбәт белмәгән телдә тоже. Мин лучше на турецком э, э, попробую, э, потому что татарчага ближе турецкий. Вот. Мин Google белән утырдым бер ике ай. Ә менә аралашканнан соң ниндидер бер нәтиҗәгә килгәнче күп вакыт уздымы? Юк.
Ул үзе ясадымы беренче адымны? Или ул инде күптән дә микән?
Сине килеп алам диде.

там ну, туган родственники туганнар андаларда прям теге не инде тесно теге бер берсе белән общается монда кебек түгел әйе аннары син күпмедер вакыттан соң инде ризалашырга булдың аннары үзең киттең килеп алдымы ничек килеп алды үзе килде таныштымы синең әниләрең белән ну да әниләр белән танышты инде потом мы решили что все без китәбез как мы вместе ә той никах алар кайда үтте сезнең тегендә а никахны без монда ясадык киткәнче Теге пышный нәрсә ясамадың инде, просто чтобы ни булды. Бергә китергә мөмкинлек булды инде. Ага. Анда баргач, кайда килеп кердең син? Син әниләре белән бергә яшәдеңме? Ничек син гомумән? Анда баргач, безне заселили диме? Башта теге апаларны, двоюродныйда түгел, троюродный получается. Ну, анда теге

яки өе бар иде. Һәм син анда килгәч, ул өйне бизәргә тиеш буласың инде. Син сойлыйсың, ничек өйнең нинди булуын телисең һәм син теләгән бөтен әйберне алалар, әйме? Ну да, именно мебель буенча. Әйе. Потому что посуда, анда, она все, что кухня, да, мне относится, даже посуду, мойка, анда, и, не, Холодильник аларны хатын-кыз алырга тиеш. Димәк, син мебель сайладың. Ага.
Аларны алып барып урнаштырырга тиеш булалар инде. Аннары сез анда күпмедер вакыттан соң күчтегез. Да. Ә сез нинди шәһәрдә яшисез? Ул ниндидер районмы инде? Район? Район ничек атала?
Коджели провинция.
Анда хәзер күченәбез инде уже. Башка җиргә?
Анталия, ну опять район. Кемерда. Килермен инде.
Ой, шундый шәп.
Килерсең.
Кунакка бирсә обязательно. Ха, туристическая зона була инде и русскоязычный кешеләр күп була инде. Әйе, анда татарлар да бардыр әле. Татарлар да бар, наверное, да. Син үзеңә кайткан шикелле буласың инде анда миңа карасаң да без бардык. Бөтен нәрсә.
На три дня инде просто карарга. И вот үткәндә кешеләр сөйләшә бит инде. Үзләр русча сөйләшә. Процентов 80, наверное, русча сөйләшә. Ә ничек шунда күчергән булдыгыз? Аның эше шуның белән. шунда. Алар үзләре бөтен туганнары белән шул Каджаэли дигән районда яшиләр инде, әйме? Бөтенесе туганнар белән яшиләр. Димәк, син килеп кердең, алар сине ничек кабул иттеләр? Ну вот без төнлә кайттык, килеп кердек инде. Мин инде стесняюсь, миңа как-то мин теге мужик үземнең мужны дагы бик танымыйм бит инде, получается. То есть күрмәгәнмен. У меня было прям... Бертуган абыйлары булса әле шулай охшаган иде. Прям тегене инде мин авызын ача алмыйм, короче, ни. Утырдым мин. Анда бер утырып ашарга да кирәк, үзеңне киенергә дә ки, җаеңны табырга бөтен нәрсә кыен булгандыр инде. Ну, миңа кыен иде, но алар шундый теге ачык кешеләр, прям теге, ну, ничектер сиңа шундый әйбәтлек белән теге карыйлар инде, булышырга тырышалар инде. Например, мин иртән тордым, И сразу инде әнисе килгән шул апаларына инде теге завтрак ясадылар инде, утыртып ашаттылар, эчерттеләр инде. Өстемә килмиләр, потому что тегене беләләр, что мин особо теге сөйләшә дә белмим инде, яңа килгәнмен. Теге сөйләштермиләр дә. Потом неделю, вот через неделю без үзебезнеке күчтек, но опять мин берүзем. Мин берүзем булганга гөрт әнисе гөрт иртән торгач, гөрт миңа килерсең ди инде. Ну, мен енді ходила мына шо где-то два месяца. Иртән торам, то есть теге завтракка китәм әнисенә. И иремне шунда көтә идем, әниләрендә. Ә ул эш иртә белән торып килгәнчеме? Әйдә, эшкә китә иде. Ә, син аларда көтә идең эштән кайтканнан инде. Анда көн буе нәрсә эшләргә? Берәр эшләмисең, мен старалась телевизорны ачкач, Например, мин первый время вообще аңламый идем анда новости, анда мин прям менә бу әйтеп утыра идем, миңа прям шундый ни иде. Мин думаю, турецкий учила, вроде бы теге әзрәк беләм инде, әйме? Анда бер нәрсә дә белмәгән шикелле булып чыктың, әйме? Да, потому что новости, новости вот сөйлиләр, и мин берәү дә аңламыйм новостилар, нәрсә ул сөйли вообще. Ну, син әйтмисең, кая килеп эләктем мин нәрсә? Ну да.
Нәрсәгә болай булды соң бу дип.

500 рублей иде багай тогда. Күпкә кыйбатрак инде.
Нык кыйбат. И ул сразу бетә. Минем iPhone просто вот ашап бетерә иде 2-3 көндә аны.
Ничек әйтергә нарыймы минем әнигә сообщение язасы бар дип. Вот, шуның белән тяжело иде инде. Ә аларда бармы ниндидер менә Безнең халыкта бит инде чит милләт кешесенә ничектер башкачарак карыйлар. Әле син күз алдыңа китер, татар гаиләсенә килеп утырды ди. Ну, белмим, булсын бер үзбәк кызы мәсәлән инде, ул татарча да белмәсә, гомумән бөтен башка дөньяда яшәгән булса. Безнекеләр ошый миңа кажется.
Караш башка, әйе.
Ә анда бармы ниндидер башка ни? Ну, мин шундый, может, әйбәт. Гаиләгә эләккәнсең, әйе. Да, потому что әнисе генә әйбәт. Нык йомышак иде теге өстемә, әйтәм өстемә килми иде, не могла. Теге йоклый сөйгән дә ятып йокларга, например, или йоклап китәргә вообще перед Ә телевизором. булышайдыңмы өй эшләре буенча? М-м. Мин вообще бер дәшәмәдем. Мин Алар- до сих пор бер дәшәмим.
Изначально өй эшләрен э, эшләми идем, потому что әнисе берәү дә итми иде. Янда аны- аларның өч кыз, дүрт кыз бар, дүрт кыз.
Ә син, мәсәлән, әйтсәң, әйдәгез, мин анда җуам, мин пешерергә булышам, турыйм. Мин, мин пешерә, иногда ашарга пешерергә мала. Иногда редко теге килеп китә бит инде ни. Илхам.
Илхам, илхам булганда могла пешереп куярга да бер нәрсә. Ә болай бер сүз дә әйтмиләр инде. Ну, анда бөтен нәрсә эшләнгән, эштә юк инде шулай булып чыга, әйме? Ну, кызлары бар, дүрт кызы бар, бер кызы прям. Бергә яшиләр.
Иртәннән кичкә хәтлек бәләкәй бит аларда. Ә китте инде ул кыз бозурысы.

Дүрт кыз җитмеш тә әле әнигә эш куй. То есть ул миңа эшле әнигә утырам да, моны эшле, вообще андый бер әйтми иде. Ә Бурак ни өчен менә шулай Россиянән дип әйтикме инде, Татарстаннан диикме, кыз эзләргә булган? Ул турыда гомумән сез сөйләштегезме? Анда төрекләр арасында үзенең ярын таба алмаганмы инде? Ну, белмим, ничек шулай килеп чыккан? Мин андый бер сөйләшмәдем.
Ул миннән никогда сораганы юк. То есть до тебя там кеше, мужиклар, мужиклар түгел, Вообще, типа, танышуың. Мөнәсәбәтләрең әйе булдымы, юкмы? Ул бер кашына сораганы. Вот бу, бу көнгә хәтлек аны вообще сораганы. Беренчедән симпатия булгач инде, икенчедән э, аңа өйләнергә кирәк, син дә кияүгә чыгарга каршы түгел дигәндә, менә шулай теге э, вакыйгалар шулай килеп чыкты, сез өйләнештегез. Аннан соң бит әле башлана характерларны сынау димме, сыналуы димме? Ну, беләсеңме, башына кеше нәрсә, буларак. Башына нәрсә белән буйлы? Менә теге нәрсә легко дип әйтимме, җиңел. Потому что мин толком аңламый идем. Нәрсә әйткәнеңме? Нәрсә аңлатырга тырышкан. Ничек дип әйтим, вот вот то, что теге татарча сөйләсәң инде, яме?

Или грубо сөйләшкәннәрен күрмәдем. Алар ничектер мөнәсәбәтләре ничектер йомшак бер-берсенә аңлата. Мин даже помню, вот мин беременна киттем. Минем авырта иде инде как бы. И миңа вот э, государственный больница был. Мен әйтәм, врач, врача позовите, как бы, ну, вызовите врача, дедім инде. И алар этот, аларда врач юк. Врачка позвонили, объяснили, а врач әйтте, 16 недель выкидышы не может быть, дип. И мен начала вот оқырга инде. Мен просто вот как нәрсә әле Татарстаннан, Россиядан килгән кеше кебек. Мин теге псих алдым, мин не могу теге, тем более беременна теге.

Кайчан искә төшә, шунда эшлим. Кайчан этот, когда смогу, когда этот я не сделаю. Ә бармы менә шундый гадәтләр, шундый сыйфатлар сиңа ошаган, менә бездә булмаган, ә син алардан үрнәк алган, сокланган аларга менә гомумән менә Төркиягә күчеп киткәч, игътибар иткән менә шундый плюслар бармы? Ну, наверное, теге спокойствие инде. Прям үзеңдә генә Турция барган бар бит инде. Анда килгәч инде ничектер вот шундый тынычлык килә күңел өйгә, эчкә. Вот тыныч, анда всегда так. Всегда шундый рәхәт, тыныч прям. Кешеләр үзләре спокойно шундый теге берәр начарлык килсә дә гел ничектер Аллаһ Тәгаләгә полагаются. Ул шул дин белән бәйледер инде мага бер өлеше, әйме? Наверное, дин белән.
Халыкның. Суат Аллах дип әйтәләр инде, если что-то теге ни, авырлык килә. Еще шундый плюс теге, опять же, Аллах Тәгалә белән ни, бер нәрсә булса анда, если сиңа теге плохо, например, инде күңел тынычлыгы бетә бит кешенең. Сиңа вот бөтенесе утырып может Коръән укырга или суны, например, әнисенә әйтәм, әнисе суга укый и сиңа бирә эчәргә. прям рәхәт булып китә бөтен нәрсә мин хәзер әйтәм икән вот әни вот такой такой случилось э, син можешь дога кылырга минем өчен алар все вместе дога кылалар синең өчен то есть это реально мен күргән күргән әйбер инде ә аларда менә дингә мөнәсәбәт күпчелек кешеләр дин тота булып чыга инде шулаймы анда бөтенесе дә на самом деле дин анда ну эс кеше инде теге Ни күргән, ни киргән, күргән юк бу бар диләр инде. Ну, бар инде кешеләр. Христиане бар инде теге Туркия. Мин моны минем күргәнем юк. Может, Кемерда как раз мин аларны күрермен. Әй, әй. Мин торган җирдә алар юк. Ә сиңа ошамаган яклары менә аңлашылды пунктуальность буенча инде, әйме? Тагын бик авыр иде. Белмим инде теге. Нәрсә әйтергә могу? Ну, әйтергә ярыйдыр, нәрсә син әйткәнең, тәмәке тарталар дигәне бик күп. Та, бөтен җирдә тарталар да. Бала кырында тарталар, это тяжело. Бала кырында булганда.
Хатын кызларда, ирләрдә. Ага. Диндә булуына карамастан. Юк.
Намаз, намаз кылу тоже аларда юк инде. Намаз юк. Ничек шулай? Мало кемдә бар.
Ә дин, ә нәрсәдә, нәрсәдә чагыласың аларның дин тотулар? Алар ураза тоталармы? Тоталар. Бөтен ураза тота. Ураза тоталар.
Тагын ни эшлиләр? Корбан чалалардыр инде. Ну, живут инде тегел, как-то по исламу кебек инде.
Яшиләр, Ну, намаз кылмыйлар. Бер 80% точно кылмый. Если даже син теге Монда бит инде вот по-любому вот күрәсең теге ябык. Ябылган булса, димәк намаз укый дип. Намаз укый дип әйтәләр бит инде бездә. Мин привыкла то, что күрсәң по-любому укый бит инде, но ул сиңа даже теге ни
Сәлам да бирешәсең. Постесняется, если синнән сорыйсы намаз укыйсыңмы дигәндә теге если только покрылась и ул укымый аңа будет теге стыдно а анда юк андай әйбер ә сиңа намаз укуыңа мәсәлән ничек карадылар сәерсенеп карадылармы юк наоборот типа молодец дегендей как гордились ими но сокланып карадылар инде потому что аларда теге не булгач бөтен кешедә генә укымагач ну бәлки булдырып та җиткезеп тә өлгереп тә бетә алмый торган төрле не була бит инде Теге, ничек дип әйтим, тормышның төрле вакыты булырга мөмкин. Булдыра алган кеше иман җитеп бетмәскә мөмкин. Мин нәрсә аңладым, вот именно ислам ягына инде. Исламны именно менә шундый динле якларда соблюдать намного тяжелее, чем монда. Шулаймы? Ә нигә шулай?
Белмим. Авыррак. Все равно хатыннарны күбесе өйдә утыра инде. Вот алар өйдә утыралар, ялар утыралар перед телевизором. Көннәр буе.
Да.
Ну, и штранде иногда шунда инде. Бездә бит инде күпчелек декреттагы хатын-кызлар дип әйтик, алар нәрсәдә булса эшләргә тырыша анда, үзенең бизнесын ачамы, очрашуларга барамы, балаларына анда низдер теге паркларга, развивашкаларга фәлән дигән, ну, гомумән хәрәкәт башлана дип әйтергә кирәк инде. Анда утыралар һәм телевизор карыйлар. Күпчелек шулай, әйеме? Үпчә күргән юк. Мин даже развивашкалар мин эзләдем инде, яме. Безнең торган җир, ну как провинция бит инде ул. Провинция булгач бәләкәй җир инде. Анда вообще юк. Бассейн эзләдем балага, например. Опять же, бассейннар юк. Спортка мөнәсәбәт ничек? Спорт белән шөгыльләнәләрме? Спорт заллар мәсәлән бармы? Спорт заллар бар инде, но в основном мужиклар анда. Хатын-кызларга шулай кызык түгел, яме. Хатын-кызга кызык түгел. Анда бар, пилатес та бар, теге төрле направлениелар тоже бар. Мо мин күрмәдем, что прям. Ә алар эшкә чыгып эшләү дигән әйбер бармы соң аларда хатын-кызларның? Әйе, алар эшлиләр.
Алар нәрсә эшлиләр?
Государственный җирдә дә эшлиләр, кафеда да эшлиләр.
Теләсә эшли, теләмәсә эшләми булып чыга, шулаймы? Ә менә сиңа синең белән ул турыда сөйләшү булганы булдымы? Мәсәлән, син кайда эшләр идең анда, бәлки, Теләгең бармы, кая да булса барырга, эшләргә, яисә киләчәктә Юк. монда бер?
Юк, бар инде теге социальный теге ни кешеләр, ничек дип әйтәләр. Современный дип әйтәләр инде аларны. Соцсети дип әйтәләр. Андый кешеләр бар инде, которые хотят теге университетка анда барырга инде, укырга инде. Потом эшләргә берәр әйбәт җирдә инде как бы. Минем аннары синең белән бала табу мәсьәләсендә бераз сөйләшәсем килгән инде. Син хәтерлим, Россиядә сиңа операцияләр ясарга кирәк дип әйткәннәр иде. Гомумән, ничектер күңелсезрәк киләчәк язганнар иде дип әйтимме соң инде. Һәм Төркиягә киткәч, ул синең бөтенләй киресе белән әйләнеп чыкты. Менә шул турыда бер бераз сөйләп китсәң, миңа калса, ниндидер өметсез очракта калган кешеләргә дә бер үрнәк булыр иде шикелле. Ну да, ну минем монда вот Ну, операция да булды инде, теге кисталар белән. А, после этого инде минем, ну, инде миңа теге җыен гормон янда яздылар, инде мин алар шул хәлдә эчтем, минем уже желудокны бетерде алар, например, мин уже тошнило теге. Миңа, ну, прям плохо иде инде. Мин морально мин төштем инде, потому что, типа, вот не удалишь там, не, бала тапмыйсың инде, все, типа, там, вот тебе надо родить там в течение года, дип вообще әйтте соң, соң килткәчтен. И потом это, тагын бер тапкыр операция ясыйм ди инде миңа. Әйтәм, не, не хочу мин әйтәм. Аллаһ Тәгалә бирсә бирә, бирмәсә бирми. Мин киттем шулай. Мин не хотела икенче тапкыр операциягә Ну, ятарга. беренчесенең дә файдасы булмаган бит, булып Юк, чыга бит. инде. булмады. Мгм.
Ну, Думаю, ладно, что будет, то будет, Хәерлесе, дидем. әй. Хәерлесе нәрсә күрсәткән, шул була инде все равно. Әйни. Шуннан соң Турция киттем бит инде. Бардым, әйтәм, әни, барыйк әле нигә, гинекологу запишите, запишите меня, дидем инде. Конечно же, мужга сразу әйттем, что минем вот такие-такие проблемы есть, дидем инде. Ну, ул аның белән килеште инде, ул син әйткән. Булсын, диде, Аллаһ Тәгалә бирсә, бирә, бирмәсә, бирми. Как-то, ну, спокойно тоже. Кайттым, ну, килгәч тә шул әнисе белән барды, карады инде теге, И шундый үзе кар инде. Минем мәйтәм кис, кисталар юкмыни дим инде. А, говорит, тут ничего, не, нәрсә әле? Ну, куркыныч.
Куркыныч беребер дә юк, говорит, монда. Мәйтәм, ничек юк инде? Юк, говорит, ничего. Моның белән, говорит, можно спокойно забеременеть, ди. Шундый, шундый, ни инде, нәрсә әле? Ачыш булды инде бу. Үземчә.
То ли монда врачи, ни те. Теге ни хәтле йөргәннән соң сомнение килә бит инде. Ну и. То ли мен әйтәм.
Белмим инде, что-то не поняла. Врач килгәнче сине ала сначала за шторку медсестра. Яткыра, э, то есть животны ача, Покрывало белән каплый астыннан. Анда ширма бар, где можно переодеться инде. Врач күрмәсен өчен. Ширмада тегән итәсең, чишенәсең, ятасың, сине каплыйлар. Шайтып, ну, УЗИ карыйлар инде, например. А, если анализ алырга, опять же, сине яткыралар, аякларын куеп ятасың бит инде. Өстеңә покрывало бит, нитәләр каплыйлар полностью инде, с простыня. И врач теге астаңы, теге, ну, как-то, күрер-күрмәс кенә алар, например, анализ. Теге безнекеләр кебек әйтеп ачып теге күзләрен әйтеп, а у тебя там вот это есть, а у тебя то есть теге әле нәрсә күләп чыгара башлар бит инде безнекеләр. Там язва, не язва, әле нәрсәләр бар бит инде. Вот это есть, вот это, вот то есть, вот это надо лечить сиңа. Вообще харамыйлар әйтеп, то есть. Мин тек успокоилась. Ә бала тапканда ничек?

Просто барып мин платный врач әйтте, вот миңа врачта әйтергә ярамый, тоже опыт булырга кирәк. Мин әйтмим анда, что врачлар, безнең, безнең врачлар намного лучше. Вот безнең врачларга дай технику, которые в Турции, алар, мне кажется, вообще вот бөтенләй берне вот эти вот алар, что, теге, горы свернут безнекеләр. Ә, андагы шартлар булса дип әйтәсең инде, Әйе. әйме? Безнең врачлар бик, э, миңа кажется, очень даже сильные генә. Ә, Анда, ә, гомумән, сез Россиядән килгән татар һәм урус кешеләре булган, гомумән, менә шундый аралашу сезнең бармы? Андый кешеләр белән Бар элемтә группалар тотасызмы? бар.
Безнең вот, ну, провинциянең группасы бар, например. Анда күпме соң?
Анда половина украинок инде, половина русских. И украинкалар да бик русларны, татарларны ярата дип әйтмим. Икенче төрле мөнәсәбәт. Аларның Алар төрекләр түгел инде.
Алар икенче кеше бит. Ә менә моннан күчеп киткәч, анда ашаулар, ризыклар бөтенләй икенче бит инде сиңа ияләшергә авыр булмадымы? Юк, икенче инде. Как бы толык тавык инде. Рис инде. Монда пешергән гадәти ризыкларны син анда пешергәнең булдымы һәм яраттылармы? Пешердем, бәлеш пешердем.
Бәлешне, ну, так себе инде, пирог диделәр инде. Потом пельменны яраталар инде, пельмен Яратты. ашыйлар, да. Минем мужик ярата инде. Теге борщ кебек әйберләрне вообще. Калыпта карамыйлар инде. Юк, говорит, нәрсә бу? Ә кызыгызны нинди э, телдә тәрбиялисез дип әйтимме соң? Нинди традицияләрдә тәрбиялисез? Турецкий, русский инде. Ну, татарча кеше. Татарча сөйләшкәч инде мин татарча да иногда сөйләшәм. Барыбер сагынасың бит инде.
Традицияләр буенча ничегрәк? Менә бездә бар бит инде, мәсәлән, сабан туянда, бала тугач бәбичә үткәрү, тагын нәрсә, менә төрле, ну, халык бәйрәмнәре бар бит инде. Ә, аларда, Төркиядә, төрекләрдә ниндирәк, бармы аерылып тора торган?
Монда инде Рамазан бәйрәм, Корбан бәйрәме. Потом инде бала тапкач инде не то что бәйрәм. Теге бик бәйрәм ясамыйлар инде. Фотосессия ясыйлар инде прям ниде. Тапкачтында шул Роддом. роддомның күлмәгендә бүлмәсендә Әйе. анда бизиләр. Обязательно теге матур итеп киенергә кирәк, пеньюарлар заказывать инде три в одном. Теге озынмы, кыскамы, сиңа карай карап инде. Әйе. Тапочки анда с пушинками инде. Балаларга инде анда полностью бізге кечкенә туган бала бит инде, аны прям переодевает тегенеләргә, костюмнарга фотографияләр төшерәләр. И ни бар? Мәүлид укыталар. Как бы бала тугачтын, аңа Коръән ашы ясыйлар. Анда инде табасың үзең инде Коръән укый торган хатын-кыз инде. Там уж только хатыннарны гына җыялар. Например, бер бүлмәдә хатыннар, ну алай булмый анда. Мин күрмәдем вообще. Обычно ике өйне итәләр, ике квартира инде. Потому что анда часто теге бишенче этажда, например, синең әниләрең торадыр, а икенче этажда, может, син торасыңдыр. Ну, часто шундый әйбер. Если нет, то урамда. Урамда, например, мужиклар, ә синең квартираңда хатын-кызлар.

Үзенчәлек, үзенчәлек инде ни, когда сине теге бастыралар, ирем белән икегезне, там вешают ленточку инде теге мондый красный инде. И кешеләр в очередь тезеләләр, то есть родственники, и сиңа там или деньги, или золото теге прикалывают. Кызык. Вот.
Кызык инде. Әле син ул вакытта телне дә юньләп белмисең бит, әмма ничек үтте ул туй бәйрәме сезне? Ну, мин белмим инде, мин мин дә сөйләшмәдем. Басып тордың инде шунда. Как куколка.
Просто басып тордым инде.

Гаиләдә нинди булса кагыйдәләр, традицияләр бармы? Мәсәлән, анда иртәнге аш әзер булырга тиеш дигән, анда белмим, кич белән фәлән сәгатьтә кичке аш ашарга дигән, анда бергәләп каядыр барырга дигән. Ну, завтрак ул обязательный бер. Завтрак ул теге мондый огромный теге бәйрәм кебек завтрак это норма. Көн саен.
Көн саен. Аны син оештырасың яисә бөтен туганнар бергә ничегрәк анда? Например, мин могу теге икенче көннән әйтергә, за день инде әйтергә, иртәгә миңа завтракка килегез. В 10 часов анда, в 11, 12 та булырга может. То есть, не түгел. Көтеп утыралар инде, пока син киләләр инде, син сразу готовишь инде, стол теге огромный. Не, бу огромный стол, бөтенесе дә тулган була инде завтрак белән. Вот. Или, например, Син барасың.
Мин малыш шалтыратып әйтергә әнисенә. Мин завтра, как бы, без иртәгә, завтракка киләбез. Или, например, берәр родственнигына могу, мож- можем шалтыратырга, мы завтра придем на завтрак. дип. И сиңа да шулай. И алар сиңа не могут отказать. Сиңа да шулай шалтыратканнары бармы соң? Юк.
Әтисен әйткән бар, берничә тапкыр инде. Завтрак ясали, завтракка килик әле дип инде. Уяртам яшара пешергәндә.
Син ничектер башка төрлерәк пешерәсеңме? Наверное, может, шуңадыр. Ә булышалармы соң баланы карарга? Ие, сестренкалар булыша. Юк, алар миңа всегда вот әтисе может килергә, например, миңа дигәндә баланы бир, типа, киендереп миңа, мин пойду гулять. Әтисе инде. То есть этот дедушка инде бабай. Әйе. Шулай мәйтергә может. Или мин аларга баргачтын алып ала да чыгып китә моның белән, например. Кайдыр гулять дип киләләр. Ә син әйтә аласыңмы соң? Ой, бармагыз әле анда. Бүген минем Юк, янымда. минем бывало инде андай берләр. Ул миңа килә, например, а, не, и мин аны с порога борып җибәрәм. Ул обижается. Мин сиңа алып киләдем дип китә. Ну, пару раз было. Аннары ничек не хотела или бу читләргә җыенамы? Алар не понимают андай берни. Ә, аларга да сәер булгандыр инде, әйме? Э, димәк, аларда не принято, тел- аларда кабул ителмәгән инде баш тарту килгән кунактан, шулай бит? Ну да, да. Ә син әйтәсең, бүген без авырыйбыз, Гафу итегез. Мгм. Аннары соңрак үзе оныта идеме ничектер сезонны? Оныта инде, ул сразу нитә, нәрсә әле? Аның кире кайта. Кире кайта, аның калмый.
Менә элек ниндидер Төркиягә кияүгә чыгып китү бер әти-әниләр эчендә инде нидер бер проблема, нидер бер куркыныч хәл шикелле сөйләнелә торган иде. Ә хәзер гомумән мин аралашканда еш кына ишетәм, кызлар киресенчә кияүгә чыгып китү турында хыялланалар, анда ничектер Төрек егетләре үз-үзләрен яхшы карыйлар, алар теге матур бит инде кыяфәтләре белән дә, ничектер аларның тормышлары да җайланган шикелле, яшәүләре дә рәхәт шикелле, гомумән кызыгалар. Шундый тенденция сизәм мин дә, әйме? Нәрсә киңәш итәр идең? Үзләренең теләкләре артыннан барсыннармы, яисә инде башта үз җиреңдә үзеңә насыйп кешене җитәрлек дәрәҗәдә эзләргә һәм аннары гына

Теге интернеттан по знакомству кияүгә чыгарга кирәк түгел. Турклар там что өйрәнгәннәр. Монда Россиядән килгән хатыннар йомшак бит инде. Әйе. Әйе бит, ну шуны да сөйлиләр бит төрле ниндидер куркыныч нәрсәләр дә сөйлиләр. Конечно, анда кешеләр бар. Нинди очрак, үзең беләсеңме ниндидер очраклар? Надо через знакомого, знакомый, сез вообще общаться итәргә кирәк түгел турклар белән. Если Белмәгән. только сине белгән кеше познакомит, әйе. Ә белмәгән белән, вот, вот честно, лучше не стоит, потому что әллә инде кешеләр бар. Ап, алып килеп, кияүгә чыгып, потом өйдә ябып куйдылар. Андый очраклар да бар.
Конечно, анда күбебер бар. Или бар, не турки, например, инде, ә курдлар бар бит инде. Бик әшәк кешеләргә дә ярамый инде, но алар бик әшәк кешеләр, вот честно. Алар хатыннар, наверное, как раз таки вот сиди теге телевизорны карап сиди дома теге ашарга пешер и җыештыр и все димәк теләк кенә дә бер нәрсә дә түгел иң башта ышаныч үзең ышанырлык булырга тиеш инде шулай бит уйларга кирәк башың белән уйларга кирәк инде башым белән уйларга кирәк мин влюбилась дип анда шундай әйбәт дип инде алар туркиялар бөтенесе дә гел әйбәт теге баштан инде алар бөтенесе дә йомшак анда теге подарок, подароклар бирәләр анда и так далее. Или теге знакомиться дагын әйтәләр, тем, әнием юк, әтием юк, анда типа минем беркем дә юк. Вот минем син... өем бар, бизнесым бар. Минем бизнесым бар анда, шундый бизнеста эшлим, шундый теге холдингта анда әле кая машинам бар, квартирам бар. Шайтып алдаган кешеләр вообще күп бар. Потому что беләләр безнекеләр теге. Нәрсәгә тотырга иде? Безнең хатыннар йомшак бит инде, алар добрый. Ышанучан.
Ә тегендә турченклар андый түгел. Алар просто кияүгә дә чыкмыйлар. Яраткан кеше булса да чыкмыйлар. Ә нәрсә, ә нинди шартлар куялар алар? Золото. Күпме, ә менә төрек по граммам әйтә алмыйм, но вот браслеты бар, сколько грамм алар интересно. Вообще әйтә алмыйм, карамадым, потому что по граммам. Ну, ягъни син төрек кызына өйләнергә телисең икән, синең Сиңа күп акча бик кирәк. күп акча кирәк.
Нык күп кирәк.
Бу алтын гына да түгел, тагын нәрсә дә барган. Өй, анда, белмим. Бывает инде төрле була турчанкалар. Но в основном алтын сорыйлар, бик күп сорыйлар. Ә аның белән нишлиләр алар? Эшләмиләр, туган бирелә шулай. Ул матурлык өчен яисә ул ниндидер бер ышаныч өчен микән? Үзеңә киләчәктә, белмим инде. Ну, бывали случаи, например, минем әнинең мужның сестренкасының подружкасы кияүгә чыга инде. Ярата инде Мамалайны инде. Тегесе дә инде как бы ярата инде. Теге кызга инде алтыннарны алганнар инде, анда цепочка шундый широкая инде, большая цепочка, моннан хаттык алтын висит анда инде. Там браслет инде бер, бер биш он штук ике яктан дагы, мондый калын калын браслетлар алар. Менә болар потом, менә мондыйлар да бар. Иней, потом әйткәннәр, например, аңа, вот кияүгә чыгасың, алтыннарны чыгарып безгә обратно бирәсең дигән әниләре, например. Это показуха. Ничек инде?
Ә, үзенең...
Потом обратно безгә бирәсең. Ире бирәсең. Да.
Ир, ә, ирнең әниләре була инде, ага. и? И все, шуны белә инде, расторгнули просто, и все. Ә бу, ну, әгәр дә яратышканнар икән, бу егет, ну, беренди мөнәсәбәтләр шуның белән тәмамланды. Угу. Димәк, монда әти-әнидән дә күп нәрсә тора булып чыга инде, әйеме? Бар инде, андый кешеләр дә бар. Шундый странный кешеләр бар. Ә, Димәк, ул, мәсәлән, ул егет, аның үзенең көче җитәрлек булмаган әле ул дәрәҗәдә. Т- Получается, энләрен тана- таный больше. Ә сиңа м, э, э, төрекләрдә шундый традиция булгач, м, Ну, менә алтыннар туйда бүләк итү сиңа бүләк иттеләрме соң? Инде безгә тактылар.
Һәм алтыннар инде потом. Кире алдылармы соң?
Юк, кире алмадылар.
Ярар, ну ансы яхшы инде. Мин күбәй бер сорамадым инде, без простой бит инде. Теге нәрсә әле? Колье, ней, язык, э, браслет, все инде. Это ничего не стоит. Бик кечкенә әйберләр инде ул. И самое главное, Турциядә мужиклар белән заигрывать анда, сөйләшергә кирәкми. Потому что кызлар анда как бы воспитанный кыз булса, ул борылып та карамый. Если даже аны белән сөйләшергә тырышалар, ул будет теге, даже если ул кызга ул малай ошады, ул не повернется аңа, ул будет аны отталкивать или теләсә нәрсә итеп бетергә может теге. И, и все. Ну шул очракта гына, димәк, ул кыз э, Алар тәрбияле булып санала инде. Әйе, алар очень высокомерный инде теге бик үзләрен яраталар, прям
Ә ни өчен алай булгач алар өйдә көннәр буе телевизор карап торалар соң? Ә димәк, үзләрен дә карамыйлар алар. Үзләрен дә карамыйлар.
Мин нык эс куйдым, үзен карый торам. А менә әнисеннән юк, то кызларында точно юк.
Ничек тәрбиядән тора инде, наверное. Ә син менә син бит инде электән спорт белән шөгыльләнә идең. Үзеңне һәрвакытта да карыйсың анда, мода буенча киенәсең. Син мөгаен аларда, ну, аерылып тора торгансыңдыр инде башкалардан. Ну да, мин аерылам.
Миннән сразу сорыйлар, сез кайдан дип. Татарстан дисәң, татар мин дисәң инде, алар прям о, безнеке бит сөен, типа. Әй, үзебезнеке.
Алар яраталар татарларны, прям яраталар. Яра рус түгел бит, типа. Димәк, аларга да рус милләтенә ниндидер ни бар. Негатив бар, особенно хатыннарның бар. Шулаймы? Потому что мужиклар, например, если теге Анталия ягына китә башласалар анда, теге отдыхмы, не отдыхмы, работамы, алар сразу Сары кызлар белән мы гулять бергә дип. Вот именно сары вот желтые волосы, аларда прям теге э, русскоязычный теге рус кызлары сразу как бы башларына килә. Ә үзегезнең гаиләдә кызлар ничегрәк? Ну, үзләренә карау мөнәсәбәт буенча дип әйтәм инде. Син эләккән гаиләдә. Алар сиңа гомумән ничектер синнән карап нәрсәдер өйрәнергә телиләрме, сорыйлармы, ничек киенәсең, анда безне дә өйрәт әле, безнең дә шулай буласыбыз килә дип нәрсә. Сорыйлар, бирмис сорыйлар. Кызыксыналар.
Димәк, аларга үрнәк юк булып чыга бит, шуңа күрә. Шулай булып чыга инде, да. Потому что, например, килгәч кенә сорадым, әйтәм, парикмахерская где? Кайда барырга була миңа? Белмим.

Мама, безнең мастерларны вообще яраталар. Шулаймы? Анда бармы шундый менә э, блогерлык дигән нәрсә? Бездә бит хәзер бик популярланды, безнең кеше нәрсәдер төшерә, үзен төшерә, куя, нитә, менә шундый. Хәтлек юк.
Интернет кыйбат булганга микән нәрсәгә икән?
Белмим.
Былай очраган юк инде, телефон белән теге бик мәшгуль кешеләрне дип әйтимме соң инде. Юк, минем муж даже менә безнең провинция шундый бераз, ни, м, ничек дип әйтәм, теге. Кечкенәрәк? Кечкенәрәк и анда русскоязычныйлар юк теге әз инде ну бик күренмиләр мин урамда гүли әйткәндә дә магазинда мин аларны күрә алмыйм алар юк почти нык әз инде безнең группадан да сто тридцать сто пятьдесят три человека только вот русских это вот бөтен провинция провинция нык зур былай караганда провинция просто районнарга нетелгән бүленгән и ни ул миңа вечно инде бери телефон Кеше курый бит. Даже магазинга керсәм, мин не могу телефон внимать җөрергә. Мин хотела бы теге кешеләргә күрсәтергә инде. Яисә сатуланчик.
Ну, миңа просто әйтеп куячаклар, или әйтәчәкләр, ты зачем меня снимаешь, дип, например. Икенче яктан караганда, ну, тынычлап яшәр өчен, тормышны яман тыеп яшәр өчен яхшы булып чыга бит инде. Интернетка, телефонга син мавыкмыйсың. Өйдә син нәрсә эшлисең килә, шуны эшлисең. Тагын нәрсә? Нәрсә телисең, шуны эшлисең. Сиңа сүз әйтүче юк. Ул Юк.
Бөтен гаиләләрдә шулай күпчелек булып чыга инде. Күпчелегенә минем күргәнем юк. Ә ир атларга кыен, аларга бит менә булып чыга бит гаиләне дә алып барырга кирәк, тормышны да торырга кирәк, финанс яктан булып чыга бит инде. Э, ир атлар на самом деле анда вот именно турчанкалар, если мин ну, заметила инде, турчанкалар ничектер э, үзләренең ирләренә э, внимание бирмиләр күп. А алар аны, аны ул вниманиены хотят и ищут на именно туруклар инде. Теге Шуңа күрә өйгә килгәч син инде теге ни хуш килдең дигәндә анда теге чтоб ниттең встреча инде каршы алдың инде сөйләшеп утырдың инде вот андай берне алар хотят а безнең русский хатыннар сөйләшергә яраталар алар өчен син сөйләгән шартлар ул ниндидер бер могҗиза кебектер инде мөгаен безнең безнең бит инде халыкта шулай ияләнгән син Көне-төне эшләргә тиеш. Анда эштә булмаса, өйдә син бит инде көне-төн эшлисең, я бакча, я анда авылда булса сыер, мазар, мазар, белмим. Мин гомумән менә тыныч кына өендә ята торган кешеләрне күргәнем юк бездә. Шуңа күрә алар өчен ул ниндидер бер могҗиза шикелледер инде. Һәм алар барысына да әзердер шуның өчен. По внешности инде үзләрен безнең хатыннар лучше инде Яхшырак карыйлар, карыйлар. яраталар инде үзләрен теге. Другой степени яраталар, турчанкалар. Безнекеләр именно вот үзенең, наверное, неен ярата инде, тело дип әйтимме Эшкә инде. тышкы яктан, ә тегеләр эчке яктан үзләрен яраталар. Алар могут быть вообще там, не знаю, сколько килограммов и шушхаты высокомерный. Шулаймы? Иә. Бездәкеләрдән дә бер юк. Ә ял итү мәсьәләсендә ниндирәк традицияләр бар анда? Анда бар бит инде пикник өчен бер зона. Пикник өчен это вот обязательно инде, да как будто обязательно булып калган. Например, суббота или воскресенье анда семья белән бер җиргә барасың.
Пикник ясыйсың. Э, башыннан уйлыйсың да инде кая барабыз ана пикникка или можно кич белән берәр көнне инде тоже опять же сөйлисең анда мясо купить теге мангал алырга и все инде нәрсә эчсең анда бернәрсә сатып алабыз шунда ә бәяләр чагыштырмача ничегрәк ну мне кажется бәяләр э, только фрукты овощи и одежда белән генә анда түбәнрәк түбәнрәк калганнары тигезме яисә кыйбатрак тигез Мин теге әллә нәрсәне әйтмәдем. Ә акча эшләү мәсьәләсендә әйтәләр, төрекләргә дә, ну, ничек дип әйтим, инде авыр дип әйтәләр акча эшләү, гомумән яхшы дәрәҗәдә яшәр өчен җиңел түгел дип әйтәләр, дөресме ул? Ну, если сиңа бар, не специальность. Вот Турциядә вот без инде укыйбыз, инде университетларда укыйбыз инде, и безгә вот кирәк түгел бит инде ләйсән, вот кирәк түгел и все вот. у всех так дип әйтим инде анда если синең есть образование сине дүрт куллап алалар то есть белеме булган кешегә ихтыяҗ бар инде димәк син белеме... әгәр дә белемең бар икән кулыңнан эш килә икән син акча эшли аласың проблема түгел әйме сине бөтен җиргә алалар то есть по образованию сине алалар прям спокойно син можешь эшләргә безнең русский хатыннарда татарлар да эшлиләр анда рәхәтләнеп эшлиләр диплом переводится спокойно сиңа даже ана не нәрсә әле әгәр дә син тел белсәң мондагы диплом белән син анда эшли аласың булып чыга ә тел белмәсәң эшли алмыйсың тел белән иң беренче тел өйрәнергә син һәм син любой диплом белән барып эшкә керә аласың или может сине вообще переводчик алырга и все деген юк авыр мин, мин күрмәдем вот әйтәләр типа там работы нет монда киләләр анам туркларны которые монда переехали говорят что анда работы нет анда работа бар Эшләгән кешегә кайда да бар. Эшлисе килгән кешегә бөтен җирдә бар дисә, можно на 2-3 работы сразу устроиться. Институтта яшьләргә күп акча кирәк түгел. Анда син за продукты инде вот в месяц ни хәтле бирергә можешь. 5-10 мең бирәсең инде где-то за продукты в месяц. Мне кажется, это очень хорошо. Баланың питаниесе белән бергә сөйлим әле. Өч, өч кешелек гаилә 5-10 меңгә туена ала үзенә ашарга инде. Ашарга рәхәтләнеп можешь теге аны итәргә. Спокойно тегене. Ач калмыйсың, короче. 5-10 меңгә. Мин йөри торган кафеда не бар. Нәрсә әле? С мороженым, мондый мороженое сата торган җир бар инде мондый, бәләкәй генә

Ярар, җәмәгать, без шуның белән интервьюны, әңгәмәне тәмамлыйбыз. Әлфия, сиңа бик зур рәхмәт бүгенге әңгәмә өчен. Бик кызыклы әйберләр, үзебез өчен яңалыклар да ачтык дип әйтергә була. Иншалла тагын күрешергә насыйп булсын. Амин.
Шатланып, сөенеп, Әминәне үстерегез. Рәхмәт.
Бәрәкәттә. Пока-пока.